mavideos angu on this public platform panongoita vanhu vanongoburitsa nyaya yekuti baba wake vakauraya baba wake vakauraya and ihave been quiet for a long time saka since this issue was nationalized and it was made so public ikatanisha zita rekwachidarikire the whole chidarikire clan was affected my musical career was affected to the extend yekuti some people even though vaifarira music yangu ndofunga vaiti vakabaranidza nyaya yekuti ndiri mwana wafaber edman chidarikire votofunga kuti aiwa tinorarama life yekuti takabudira nemari yeropa oro nokupfuma neropa iwo ari makuwa zvakwamuri imimi kuti muzvigamuchire so for those who did not watch the first part one anatsanangura to clear things for those who may not know who chidarikire is and pamwe maybe vakazozvarwa ma 2000 aya maybe you've got no idea but takamboitawo mbiri muzimbabwe tikabudawo pamatv tikaitawo mbiri so as a public figure unonge uchitonyorwa uchitaurwa

zvinozikanwa nevanhu vemuchinhoi a disciplinarian anditika munhu ane mhuri yake akakwanisa kubudirira akaita mari dzake nemabhizinesi ake from the late 70s to the 80s to the 90s zvisina zanupf or involvement of any of these political parties in case you think kuti matama atinawo nezvatinazvo zvakabva through zanupf that was the first point which i brought to give you an understanding yekuti he was a businessman anga akangwara ndikakupai number two imwe picture yekuti makore atitaura nawo aya kuma 1960s vachibva kumbare kuharare vakaenda kumhondoro as a teacher and then from mhondoro vakazoya muchinhoi as a teacher kuma 1962 64 just to give you a picture and nguva iyoyo maticha number three ndamenshera nyaya yekuti kuvaticha zvaishamisira munhu akanga ane mota yake aiti kana achidzidzisa osiya apa vana homework or school work muclass imomo for an hour iye wobuda oenda kumapraz nesipo dzavanenge vatenga nemagroceries from jaggers vachinokweretesa maticha manfendi painopera vokoita mari dzavo saka vanga vatova nemarevenue streams anga akawanda ndikazomenshona zvakare how he managed to acquire three industrial stands buying them and vakawana mangi matitle deeds number four ndikazomenshona futi zvakare nyaya yekuwirirana nemabanks vachikwanisa kuwana mari chikwereti uyezve nemacompanies eunilever olivins vaiita kuti vakwanise kuhodha zvinhu in bulk ndikamenshona zvakare kuti saka vanhu vemuchinhoi nevanhu vemumaraini pavaiona marora achiuya akazara magudzo vaitoti ii mudhara uya akapenga ane mari ari kutenga zvese izvi yati ivo vaitohodha zvinhu izvi on credit ma60 days to pay 30 days to pay but ka he could not share his secret nemacompetitor ndikazotaura nyaya futi yekuwirirana nemasuppliers ogara waudzwa in advance kuti shuga ichazoita shortage pamberi apo mafuta achanetsa these basic commodities my father would then buy them in advance

vachitondiratidza kuti no you can get to know maformulas ekugadzira madrink emazowe emashweps kungowirirana chete nevanhu vanoshanda mumakambani emamwe tikavatora tikadyaa kuti mabhonzo or sadza tinoita ukama nevanhu ivavo so he was so much advanced munyaya yebusiness saka zvinhu zvavo zvakaramba zvichifamba hapana mushonga apa hapana kuurayiwa kwemunhu hapana musoro wemunhu hapana ropa he made his money through hard work zvakwamuri kuti mundigamuchire kana kuti musagamuchire because obviously some of you you will say kuti ah uri mwana wacho what else can you say but also remember ka kudenga kuna mwari uku handingambouye panapa kuita live inei ndichiziva kuti pane chokwadi chandiri kuvanza hazviiteka because god sees everything and mwari wacho even as i'm speaking right now he's seeing my heart what is driving me to say this i'm driven by love towards my father love towards my name love towards the whole chidariki reclan nehama dzose kuti haiwa hatingarare melife yekungopomerwa mhosva yatinoziva kuti hatina kuita ndambokutaurirai futi zvakare in the first part of the video kuti ngozi munonyatsoiziva here imi kudeura ropa remunhu munokuziva here imi ndikati inini kana yakuuya ngozi wauraya inorova zvese nehuku zvese zvipfuwo everything and mumba menyu zvinhu hazvingofamba so mamwe masituations anoita kuti mabusiness adzikire isituation yemuzimbabwe people havachisina purchasing power income disposable yadzikira zvinowanika izvozvo besides my, my father is now an old man anditika saka vanenge vachitarisira kuti vana vange vachishanda navo vachivabatsira kuti zvifambe dollar booster supermarket iye yakabvira moto paita mbavha 5 dzakapinda dzakabatidza makenduru nekusori kwebasement pamwe pane magas tanks anga aripo they are flammable saka kendru iyeyo yakaita kuti one gas tank riputike raputika moto ndobva wabvira one guy akatopiswa akatofira ipapo the other four mbavha dzikatiza but vanhu vaona moto uye vakuti ah zvakumupandukira zvakumupandukira why can't you just accept kuti pane maincidents anoitika muupenyu anogona kunge ari unfortunate moto unokwanisa kungopisa munhu kana zvinhu zvinokwanisa kungotsva ndo reality iripo so those are some of the things that i touched also and most importantly pamaiverenga nyaya dzekunzi vaiuraya vanhu vaita sei there were these two guys vaizviti ndo mawitness ndakuudzai mazita avo there are two brothers vanonzi dominic and josphat ndikakuti dominic was actually two years older than me takadzidza pasame chikoro chirorodziva pamwe chete zvakaremniyo kanonzi josephat ndokava maiverenga imimi muchiudzwa kunzi ndoo vakanga vari mawitness vaifamba namudhara chidarikire vachiuraya saka newspaper kana richinyora makuhwa akadaro havaburitse mazita bcause vanoziva kuti mukanoinvestigator chokwadi mozochiona ndikakuudzai futi zvakare on the first video kuti imimi mazimbabweans vakawanda ka vasina kumbokurira kuchinhoi vasingagare kuchinhoi haisi mhosva yenyu makazongoverenga ari mapepa because remember herald is a national paper daily news you name it so kana zvatoprintwa ka even zvinhu zvemakuhwa it's too late ah naimikani vedu wee aiwa kani makuhwa who listen to you and wesmore uri mwana wacho apa zvinhu zviri kukufambira uri kuita mari dzako unongopendwa nethe same brush kuti imari yekuuraya vanhu why is it that isisi vanhu vatema hatikwanise kungoaccepta kuti a person can work hard and be able to be successful even through hard work pandakaya kuno kusouth africa inini for the first five years dzandakagara muno i never worked in a restaurant i never handisi kushora nditaura chokwadi ndakangoti ndichisvika sanhasi the following day i was on emnet doing the coconuts pasina two weeks ndapa scandal paetv doing the sopis kunamata kwandinoita nemadoors aitovhurika ndimwari hapana mushonga apa hapana ropa god open doors for me for the first five years ndakasurviva musouth africa through mari yekuactor ndichibhadharwa ma 24000 per commercial i'm not saying this to show off dangokushowa yekuti principle iyoyo inoshanda kwese if you are hard worker and you are passionate with what you do unosucceda chete but kungoti sometimes kana muri pakati pevanhu vajaira zvinhu zvekuromba nekubata bata unongofungirwa handizvirambe kuti hazvipo ehe there are people who are doing evil things handiti munosheya nesu nyaya yezvigunwe nechii nechii hatizvirambe but you can't paint everyone with the same brush it's not fair ini nditaura ndakamirira zita rekwachidarikire zita rangu inini legasi yangu ichazotevera kumberiko generational there was a comment yataura kunzi he isisu takatoroorwa he tatova nevana nevazukuru seiwe usatovaroora aiwaka haundifosereka iwe marriage is not a commandment kune ma10 commandments ayaya marriage is a choice ndoita zvandinoda pandinoda nenguva yandinoda haisi mhosva kuti ihave taken my time being single do you know the plans that i have do you know the women that ihave dated but you make those comments handisi kutuka back im just saying to you handifanira kuoperata nemaitira aunoita iwewe kana wakaroorwa kana makaroora ndizvozvo its your time and ihave got my own time and ihave got no regrets I'm proud of who I am and I'm proud of what I've achieved in my life. Besides ndakakutumira imwe picture mukaona muroora aripo. Ndozvakazokonzeresa izvo zvokuti nditange kutsvaga maEthiopian foreign women because inenge iri nyaya yekuti uri munyika imomo muZimbabwe imomo unonge uchingofungidzirwa kunzi uri kubva kufamily neropa. I was at Harare Poly kainini.

ainzi fatima yeye he knew her but ndaunganidza mari ndichishandira company inonzi victoria foods milling company imagine how painful it is ndakuti rega ndichiroora musikana wangu hama dzikapindira dzikati aiwa usamboroorwe nemukomana yeye because kumba kwavo vakauraya vane ropa so it affected me four years ndiri faithful i was already popular being on tv taenda kuchurch tese tichinamata tese i could have been cheating having multiple girlfriends but i was never like that because nyaya yekunamata inyaya yakanga yagara yapinda muri mandiri ini ndakatendeuka kaini from cheche yeroma at the age of 10 years ndichibva kuroma ndichinopinda kuzayoja saka ndakakudzwa nemagrassroots eafm nezayoja combined shoko racho riripo chaizvo saka pamunoona patv ndichiimba ndichiita sei musafunga kuti ndiri muhedeni akarasika ndinotya mwari shamwari im a prayerful person ndosaka zvinhu zvangu zvichindifambira vanondiziva vanokuudza kuti this man can preach this man can teach the bible ndakasumudzwa inini through the mentorship yabishop noah pashapa eh? so you have to understand kuti zvimwe zvinhu kana musingazive don't just make comments but i can forgive you because haisi mhosva yenyu maiverenga zviri mumapepa saka ndo maareas andabata iwayo ndati number one he was a teacher he was a business man he became a politician appointed by the president robert mugabe he bought my industrial stands eh, akaita and everything yeah? he made his money on his own are you with me but at the end of the day people vakazongopomera mhosva ndikaburitsa futi nyaya yekuti upfumi hwavo haunei nezanup f vakatoapoinda napresident robert mugabe kuti vaite meya wechinhoi through appointment because vapresident vamugabe vakaona kuti zvitori nani kuisa munhu ine position of power ane mari dzake haabe because ane mari dzake and my father did that ndikakuudzai kuti vakacomplimentwa napresident robert mugabe pamain news dza 8 o'clock nenhau dzekutanga dza 6 p m that time viewership was very big kusebc vakanzi ivo he managed to reduce government deficit by 21 percent zvisati zvamboitwa nemamwe mameya kune mamwe matowns so he became close to the president ndikakuudzai futi zvakare kuti papart one video yandaita kuti he had enemies ndikazouya panhongonya yekukuzivisa yekuti vaibuda mumapepa vachinzi vachiti takaurayana achidarikire vanonzi mawitnesses vanga vasina mazita ndanani ndikakuti dominic ill repeat again dominic najosephat two brothers vanogara kuchinhoi area inonzi maroberts ndikakuti futi zvakare kuti vazopinda mudariro vakatoimployiwa nababa vachitobatsirwa vanga vasina mabasa ndobva vaita mapurisa ekanzuro vachitofamba namudhara kana mudhara ari free padollar booster paye paye vaitotenga mabhiya votomira panze nevakomana vaye because baba semunhu wevanhu ka area yacho mateminus epachinhoya e eh, it's a very busy area pane too much human traffic because it's a high density area saka panenge pakazara vanhu pashop paye paye saka baba semunhu wevanhu vanenge vachikurukura nemaresidents emuchinhoyi vakomana vemapurisa ekanzuru vari paside ndikakuudzai zvakare kuti vakomana ava vakazochekesa makii nasecurity guard amai vangu inini ndo vanga vari chi vairana ngi eh, dollar booster supermarket ndikakuudzai zvakare kuti payakavharwa na 830 vakomana ava vaipinda vachiba pozvangwa nemaspekis but security guard akazochinjwa manje wavaiba naye ndokuya mutsva ndokuaprocha mutsva eh, with the same story ndopavakazvita sei paakazotipirana mudhara macid nemapurisa ekuchinhoi zachunhu chinondirwadza so ndichoti pese baba pavaipomerwa mhosva yekunzi vakauraya hapana kana mupurisa kana one kana iwo macid acho akatobata vakomana ava dominic najosephat vacho vakambobuda kana vakati bufu to say no mudhara chidarikireka tinotoziva nyaya yacho vakomana avo zvechokwadi kusungwa vakasungwa vabira mudhara chidarikire vamubira kudaro vakazongoburitswa muprison zvisinganzwisike hapana kana mupurisa kana mucid akadaro ndopanazokuudzai kuti vakomana ava vakazenge vari part of top six yakanetsa muchinho imwe yaita abduct people ichirova vanhu muri kunzwa bvunza vanhu vemuchinhoi ah, top six iyoyo ndoina dominic najosephat and iam not afraid ndikutaura vachinzwa and kana vachida kupinda futi live pana baba kuti vazvidefende ngavauye am challenging them iyi nyaya inofanira kuti igadziriswe because at the end of the day hazvibatsire kuti zita rekuti chidarikire ritanishwe for so many years iye zvinezvi this is the time sei kona ndakanyarara makore esaya ndazoona kuti aiwa handingararame upenyu hwekuti pese panoita mainterviews last time nandiri kuzfm the other time ndiri kustar fm unotozoona kana mawhatsapp messages anotumirwa of course 90 percent mafans anenge achisapota but auzoshaya rimwe manje rinongosumuka rovha rati ah but mudhara ukakauraya kayo unozoudzwa after the meeting the interview kuti ah guess what chidarikire nadj i couldn't say this because ona munhu uya autaura zvinhu zvababa wako saka ndosvikira rini ndichingoita life yekuti pese panoda kubudisa kana kuti album chida kuti ndiimbe ndinongonzi takauraya takauraya aiwa hazvinakidze kunyepa kuya ndika ndikuudza ini right saka ndakupai picture iyoyo yavakomana right imwe mistake inoitwa futi nevanhu kana vachinyora mastories iwo majournalist aya pane imwe yavakaburitsa kuti anzi chidarikira auraya mukadzi waakauraya akavatora bhodhi akaisa eh, mukuseri kwetruck akanomuviga kufamu yake iri kuchikonohono imibvunza yavanhu vemuchinhoyi kuchikonohono ka intori township hakuna farmland dai akatogona kuti maybe uh, space iripo vanhu vakuenda kwazvimba whatever zvaigona kunzwika but manyepera acho ka akapusa ndea journalist ari kunyora ka asingambozive chinhoi my father does not have a farm kunonzi kuchikonono he's got a farm in banket i have my own farm in lions den totally opposite direction saka already futi ipapo you can see kuti kungonyora zvisina research chinzwai manje nyaya yataurwa yataurwa kudaro paya eh? aiwa takatukirirwa tikatanishwa isu right yes an issue iripo nyaya yemusoro mumotikari i want to really deal with this one munoziva munhu asina mabhizinesi anenge ari murombo asina mari yakawanda akaita accident akatsika munhu whether munhu iyeye akararama kana kuti akafa you will find kuti story iyoyoka haina much substance inongoperera pakungoti accident yakaitika kwakati kwakati kwakati this man who was driving bumped into someone haina ningi substance you know journalism inoti iyo pafront page ka munoti imimi story yekuti dog

sekuru wangu inini the general national director weddf the late vajonga before he died he had an accident yanga iri mysterious yakaitika vakatondiudza kuti muzukuru wangu inini vekuddf vaive nditotagetwa nenyaya yekuti am close to the president saka chitsotsi ichochosoka chinoitika within that part zanu p f ye ndamenshona futi yepoint yekuti nini amota yemember of zanu p f i have never been and i am not haisi mhosva kuti ndiri mwana wemunhu akanga achisevha zanupf haisi mhosva saka you can't pain me with the same blush nditoro neright yekuchuza party yandinoda zvandinoda inini as an individual it's my constitutional right so don't pain me with the same ngi brush ehe hanzi pane vamwe vachitanzi ari kuita hasha ari kuita sei aiwa ka guys ka put yourself in my position unonzwawo sei iwewe uchiti ukafamba murodhi umu munhu achikutarisa ah, oh zviye ndiwe tenda ichidarikire uh, ah, is your father uh, the former mayor uh, eh, feba oh, ah, okay ah, orit mvara tokuona vakutosara vachitondireva ipapo painting me with the same brush aiwa zviite zvakwamuri to believe me or not but i have to say this ini ndiri murume im a man ndiri mof i face things head on and i don't fear ndine boldness whether you believe me or not i don't care but those ones who believe in me my fans vanondisapota nevanhu vemuchinhoi ii vanhu vedu ivo vemuchinhoi ka aiwa mirewo nababa wangu makakura navo imi ah taurirai vanhu havazive chokwadi mani because the whole nation ka yakazonyanya and imwe point futi anambotaura pafirst video ndeyekuti pavaiburitsawo mapepa muye muye pakazoti another right akati naimi seiko muri kungoti every day munongoburitsa nyaya yachidarikire chinho is a small town what's so special about chidarikire that munosvika pakumunyora just like that aa ah, imimi wafutika munenge maane vendata against chidarikire that story yakaburitswa because vashamhearira was the secretary general of information for zanu p f saka they had control vaipa madirectives zvandambotaura zviya ndikati imi moti e ukamirirei music he hachakunzwa e eh, munondinzwa sei kana directive yakanyorwa naminister of information kuti musaridze music achidarikire simply because havadi baba wangu wondikanya ndikakutaurira futi zvakare about philip chiyangwa i went asking for help from him way before ana japraiser and ihave got great respect for all the new artists japraiser winky d all of them pandiri yangopa picture yekuti japraiser was helped nachiyangwa its true ini ndakaendawo ichidawo help vachiya yangu vaibatsira vanhu vakawanda remember his reputation pekupromoter maarts a very good one kubva kuna nakili manjaro weboxing saka there was nothing wrong in me approaching him but unfortunately i happened to be mwana wafeber edmund chidarikire saka hapana help yakabuda ndosaka makaona pane imwe vhidhiyo yandakamboita recently ndakati aiwa iye zvine zvindakudzokera back kumagitari using my own money handibege anyone else if there is any promoter anenge achiti iye anoisa mari yake no problem doesn't mean i use my money all the times but iye yekuenda achinoombera munhu kuti ano nditenda achidarikire please ndirongerei show please moshandisa mari yenyu aiwa i can also use my own money that's why iam currently building a one stop factory ine music production studio audio chete recording studio tabva ipapo ndiri kubuilda futi zvakare rehearsal studio yeband live band inenge nemaglasses all over i'm gonna do that in chinhoi i got a place already ndabva ipapo i'm also going to be ipapo pasame complex ipapo ndinoda kubuilda a visual production studio i want to open a very big uh, arts academy i can do it i want to leave a legacy but hazvibatsire kuita legacy yakadaro ichinzi ine ropa ndakutaurira futi ndikakuti imimi kuuraya munhu munokuziva here ngozi munoiziva here kana kuri kunzi tine ngozi dzatinadzo how come chidarikire yese most of the majority of them they've got good lives someone was talking about me not being married aa ah, ah, ko mabrothers angu ese vari married what do you say about them saka ngozi yacho yangotageta inini kuita sokunge like kusaroora imhosva aiwa its my choice hapana chinombondinetsa ini i have had a good deal of good relationships i don't just publish it picture ndakakutumira ndiri muethiopian iwo ndaida kungoresponda kune vamwe vaifunga kuti aiwa ha hatizvigoni ndikati aiwa shamwari inini ndine class handingotora chero marara because there are so many variables in a woman haisi nyaya chete yeoutward beauty but mwoyo wemunhu ndo wakakosha anyway i don't want to divert back to the nitty gritty panhongonya chaipo chaipo panyaya yemusoro mumotikari right thank you very much for the comment graham baba vake ndo vakaisa tad road kugeto thank you so much i appreciate kwamurombedzi ndibaba mukuru vangu philip chidarikire ndambomeshena futi zvakare kuti mhuri yedu yekwachidarikire including baba mukuru vangu vanhu vanoshanda vane mari dzavo but remember ka heis also in a community inenge ichiita kunge like uh, kumusha in a way so when he makes money and heis making money people can say a lot of things but people havaunderstande kuti heis a former war hero heis a former war hero baba mukuru vangu inini masoja nguva yehondo vaifidwa nababa mukuru wangu philip chidarikire right he made his monies a loving father to all his children he left a very good legacy to his children through hard work even panhingi pafuneral yacho yababa mukuru ipapo vaphilip chiyangwa was one of the main speakers and he spoke highly of baba mukuru wangu inini philip chidarikire saka muri kuona background mamire yakaita zvimwe zvinhu nemusingazive hard work para hauzoshaya rimwe rinongosumudza musoro wemanga manga jerasi jerasi parudzi rwedu kana iko kuno kusouth africa uku kana iko kuuk uku mazimbabweans anongotsikirana pasi pull him down syndrome tarisai moona even kuno kusouth mamalawians vakabatana macongolese akabatana manigerians akabatana chii chinonetsa patiri isisu because takaafectwa neindividualism nekaelement kokuti takadzidza sterek takadzidza we are too technical for nothing mani manigerians avatambisa fanika maibho they are merchandisers vanoita zvinhu havafunge too much nekuva too analytical or melancholic aa ah, they are just ready to act ndosaka vari mapopular sanguini vachitaura nehigh voice like zvandiri kuita izvi zvichitofamba hapana kufunga kuti e zvino zvodaya zvino zvodaya we are too technical mani we need to reduce ngatitorewo zvakanakawo kune mamwe marudzi ngatibatanei let's support one another why are we jealous of each other saka munotaura kuti mimi apa fanoita vapfumi tongoita varombo tese hazviite if i work hard and make my money i come and build my academy there iswet rangu dai muri vamwe kune vamwe i'm not saying everyone ukaona munhu who is doing better than you instead yekumufungira zvakaipa get closer to that person

pamwe aigona kutokuudza kuti aiwe imboverenga bhuku rarobert kiosaki riri rich dad poor dad the quadrant of success otokuinkareja maybe wanga wasingazvizive kana wanga uchizviziva okutora iti mboya kana kuti kushop kwangu o kufikitoro kwangu uone zvandiri kuita then you learn there are three principles number one

hapana mishonga hapana ropa hapana zvikwambo siyai vanobata mishonga vaite zvine marepercussions because unoona kuinjoya mari ka uchiti a ah, ndiri kuzviita ndiri kuzviita pamberi apo zvakutanga kukudzokera manje saka iwo don't go through that route mwari anenge achitokuona mamovements ako remember nothing is hidden from god but baba vangu inini ka vaa munhu akura vari kuma late 70s kwavo you can see kuti is in pain because he's living a life yekungofungirwa zvisingaite so i can't keep quiet recently there's an article yakaburitswa yekunzi faber edman ichidarikire find for a firearm and everything pamutemo unokwanisa kuapply to have a gun yet his gun at his level as a politician to protect himself pavakapazirwa mumba vakabirwa including that gani iyoyo ndivo vakatoenda kumapurisa kunoripota kuti hona yedu uye ndabirwa vaenda kumapurisa ikoko mapurisa vakati gana yanga iri papi ndobva yazoonekwa kuti no yanga isiri musafety close mayo ndavavhunza inini vakanditi aiwa unozvachi given my age handika nekumwe kurwara kwandinoita uku kana ndikapindirwa nemunhu ka kundiwane energy yekuzoenda pacho mainochengetwa imo munoda kuibvisa it be too late sana ndakangoiisa pari safe zvapo bcause hakuna vana vadiki varikokumba uku are you with me pari safe zvapo kuti if im in danger i can easily reach it saka ndo mhosva yavo iyoyo saka mapapers they start to sensationalize waona

hapana chinhu chinorwadza ka neeffort yese yavakaita muchinhoi meme to try and make the residents of chinhoi kuti zvavo zvivafambire vakaita leave mabusiness avo mabusiness avo akasafa for some time because he spend more time being a politician now vazobva mufirst republic vaakudzokera kumabusiness now things were no longer the same ndosaka machallenges aripo but semwana wavo

munhu ashingirira kudaro kubva kuma 1960s oita upfumi hwake imhosva here kuti vakasevha vanhu muchinhoi makutaura mastories muchiburitsa mapepa muchitaura rubbish yakadaro hakuna zvakadaro you know i don't normally talk like this but zvinhu zvanga zvichindidya mwoyo right hande panyaya yemusoro mumotikari ndati inini munhu asingazikanwe akaita accident pakanzi pafa munhu aitomboita nyaya hombe because munhu iyeye haana substance but shuwa zvechokwadi accident yakaitika ill repeat again accident i think it was around 1994 vakaita accident ehe pane munhu akakurumidza kucrosa pamberi pavo vaitobva kumusha kwazvimba kwangu negungano emhuri eh, i think it was like eh, eh, eh, munoti chiko kana munhu abva kuvigwa or something most of the meeting yamunoita iyeyi yekurangarira mufiye I'm sure that was the time. If my memory serves me well, if I am wrong, some of my relatives, you can be able to actually help me. Because kwa kudaraka, we're talking of 94. Dopa waka decide that ndakuidzo kera kumba after gunga neroro kuma past 7 zemanero. From kwa zimba, kushika pa chinoi. I think we are looking at roughly 22 kilometers or so. But you know that road, i road yodungo shuva kumusha. Saka much of it kuma sides kwese masango. baba dopa vakanga vachidriver story yandiri kukuudza iyi ndoyavakanareta exactly muhigh court as he was driving manheru vakatotakura mukadzi one nevarume two vakanga vakumbirawo lift kubva kwazvimba vachienda kuchinoi saka its not like zvakaitika accident yacho vari vega and chinorwadza futi vanhu ivava vakanga varipo vari mawitness none of them came to speak on behalf of my father kuti aiwa kani tanga tiinavo pakaitika accident just like when i told you kuti vakomana vaya vainyepa kuti vaiurayana mudhara vakomana vetop six yavaphilip chiyangwa ndikakuudzai kuti pavakasungwa pacho vanga vatori mujeri but hapana kana mapurisa or cid vakakwanisa kumirirawo kusapota my father saka muizoona kuipa kwakaita vanhu so munhu apinda pataiti pakadaro ari kubudisa mapepa zvakadaro mese mungoti mwizi no one speaks those witnesses vanga varipo kana time iye yakazobuda nyaya idzi this they were there vari alive are you with me but none of them i'm telling you the truth none of them vakauya e eh, one of them munhu anga achita kunge wehama baba mudiki vangu the late cletos chidarikire mudzimai wavo vakanga vachigara naye hanzvadzi yacho wokuti nditsano because baba mukuru baba mudiki edu vanga varoora eh, hanzvadzi yake is one of the people vanga vari mulift namudhara wangu iye wacho wehukama yeye never stepped up to defend zita ramudhara but he was there when the accident happened saka when my father was driving kuleni ravo rekuleft kuya kuya kumberi there was a car very suspicious car even up to now yanga yakafesa direction yavaibva but yakabva yaflasha malight but iri muwrong lane so yanga itori kulane ramudhara saka my father in trying to avoid head on collusion with a car yakaisa malights ari bright which is coming his direction are you with me zvangofanana nemastories anhingi ah, eh, vanoparidza vaya vanonzi chi vanonzi chiwenga vaya vanoparidza pavaitaura nyaya yavo yeaccident yavo yavakaita last time iyeyi yavakazorasikirwa nemukadzi yekuti when it happens ka zvinoitika fast so in seconds so in that situation iyoyo eh? baba tried to swerve away from that car because it was heading for head on collusion pakunzvenga kwavakaita ikoko there was an old man anga ane mwana wake that mwana yeye baba vachingonzvenga motikari yeye vachienda kuda kuright lane vachiavoida head on collusion kuleft lane yemunhu aita oncoming ari kurong lane vachingonzvenga so uyu uyu mukomana uyu aiva nababa wake uyu ndopaakanga achitokrosa saka vakarova munhu uyu in a matter of seconds nekukurumbidza front ningi eh, munoiti chi ah, wind screen ye iri pafront ye ndobva yapwanyika yese because vanga vaita bump into a person but manheru kaya mukadzi ari kumashure akatakurwa yoyo otanga kuchema kuridza mhere handiti motika ndobva yanopakwa kumberi uko yapakwa ikoko manheru murima macellphones anga asati apo nguva iyoyo weare talking of 1994 and pakati perodhi pakati pesango on your way to chinoi ndo baba pavo vakanzwa mudhara wechikuru iyoyo achichema matsika mwanangu matsika mwana wangu matsika mwana wangu matsika mwana wangu ndosaka ndiri kuti kwamuri accident handirambe yakaitwa handina chokuvanzai mwari ngaandibatsirei papa mufunge because otherwise ndikanyararaka aiwa nyaya inofanira kuti igadziriswe ya handichidarikiriwo yemashops she, uh, she, she water hi yes my father chidarikiriwo yemashops yes eh, eh, eh, ah, eh, eh, eh, faith kasanga my sister yes eh, eh, mwana wachidarikire weparengi uya yes yes my sister ndini wacho wemagitare wekuimba uyu wamunoti anodya nhunguru uyoyo anosvetuka whatever but that's just for television to market ourselves that's not the real person it's just arts anyway back to the issue ndobva motikari anomira kumberi vamira kumberi ikoko ndobva vatanga kutsvaga munhu uye wavatsika vachitobatsirwa nevakomana t vavanga vatakura mukadzi umoyo wechi3 sinonati vanga vatakura vanhu 3 aingochema saka akangosiyiwa ari mumotikari but ava varume two ava vanga vana mudhara including vana vachiti pavarume two ipapo pane tori nehama but it, it never came to stood for my father akangoramba ari zii unyanza unaona kuipa kwakaita vanhu baba vangu vakasafa zvekusafa for something that he never did asi ka accident yakaitika votsvaga mutumbi uya mutumbi uyoyo hawana kukwanisa kuwana asi the other guy manje pavakomana two ndiye akaona mutumbi wacho zvikanzi ah mutumbi uri kuno kuyu ndopavatanga kutsvaga tochi but ikava vanga vasina tochi vanga vainayo i don't know whatever light yavakashandisa kuti vakwanise kuidentify the kuti vaonoona body saka mumoyo ndopakati aiwa body iri kunoku baba ndobva vatobvawo kwanga vari uko kwanga kusina anything ndopavakanosvika vakatarisa bhodhi vatarisa bhodhi andisina kukunyeperai yanga isina musoro neimpact yakaitika this is why ndiri kuti kwamurika kuhigh court chakazoita kuti baba vangu inini vanzi havana mhosva pakavhunzwa mubvunzo is it possible kuti you can be driving a car to the extent yekuti ukarova munhu iwewe anokwanisa kudimbuka musoro zvikanzi izvo mukoti do we have any similar cases dzakafanana nezvakaitika kuna chidarikiri because tingangopomerei munhu mhosvaka zvinhu zvichikwanisa kuitika and for sure kesi iyoyo yakanyururwa munoziva ku newlands kuya kuya most of you vanoziva harare or vanogara kuharare handi muri kuona eh, tikapinda nemutown muya ah, ndi what izati samura mashel tonobuda tonobata uku kuna nhinguku kuna fifth uku eh, pane jmb offices paya tikuenda kunewlands ka handi muri kuona road yenewlands saka tichienda so just imagine that you are driving from town handiti muri kuenda kunewlands please bear with me ipapo right as you are driving to newlands paya musati masvika kunewlands handiti kuleft kwenyu ukuku ndokune bharaki yemapurisa yemasoja yechii you know that saka kesi yakanyururwa yekuprova kuti yes its possible kuti unokwanisa kutsika munhu kutsika munhu nemota akadimbuka musoro pane kesi yakanyururwa yakaitika ipapo parodhi iyoyo kuenda kunewlands munoziva marecruit emapurisa majunior recruit vanenge vachitanga kujoina vaya vaya andini nomari vanomuka makuseni vachiita jogging vorana ka around that other track iye nemastreets meme vachimhanya saka there was a bmw I mean, yaitobvawo chi side renewlands ichiuya towards direction yechi yetown munozama bmw yaya kudhara yaya anenge aine mutero mutero that waya iye ehe mutero uyo unenge wakakwira mudenga uya that waya thing one of those recruits akarohwa nemota iyoyo because of that waya iyoyei akadimbuka musoro ipapo there and there saka chazongoipa panyaya yababa wangu ndeyekuti he's a business man he's a public figure anga ari close napresident robert mugabe saka nyaya yacho yakaburiwa ichinzi akaurayaka netumaruma tondogara turipoka zvinenge zvine more substance nemowater waona but dai ari mumwe munhu asina kana mabhizinesi maybe atokumbira motikari yasekuru vake kana kuti ndeye basa adhuma munhu odimbuka musoro haitomboita kana nyaya mumapepa but because ndichidarikire agara achizikanwa as a rich business man haa vanhu vakazviona zvakavaomera to believe that story and for your own information story iyoyo vakomana vaive vekunyepa kuti taiurayana mudhara achidarikire they were not even there they were not even there mugore ra 1994 uh, dominic uh, at that time he was not even 30 years old or 25 years old story yavakataura futi iyeye yekuti anzi pane kamwana kechikoro kakaurayiwa kagrade 6 zvii vachiti vakaurayana mudhara

so how can baba vangu inini be friend a grade 5 child to go and kill a grade 6 child vanenge vaita ushamwari papi papo ndo marecords akazoshowewa kuchirorodza primary school kuti the so called witnesses avava makore acho iwayaya vangatorowo vana vadiki wesmall for the second witness anonzi josephat anga atori maybe kana kutoti kukindergarten chaiko chaiko ari kucresh saka how can my father be friend vakomana two avava vari vana vadiki to kill a grade six imi hamusi kuona kuti hazvimake sense da kuti mungoona mafacts and weare back to the story yemusoro mumotikari musoro iwawo eh, ndataura nyaya yekuti ndo case yakazotaurwa yepanewlands iyo yekuti yes its possible kuti munhu anokwanisa kuitwa bumped into depending neimpact yacho neengo yaarohwa nayo anditika anokwanisa kudimbuka musoro it varies mumwe anokwanisa kudhuma munhu haadimbuke musoro adimbuka gumbo zvinosiyana anditika its relative but in the case of my father ndozvakaitika tabva ipapo eh singade kukunyeperai tabva ipapo apa ndanga ndakungaenda kumberi to tell you about high court how my father was found to be not guilty and remember panofa munhu futi panoitwa autopsy saka munhu iyeye anga asina musoro ndadzokera back manje kwacho baba ndo vakadecide

in fact baba vakatouya manheru vachiti no nditore nemapurisa mapurisa akavabvumidza kuti vapfuure nekumba vachikudza amai kuti taakudzokera kuaccident scene kuya kwanga kusina ka macellphones ekuti you just call obva wanzi remain pacho pawaitira accident my father had to drive his car iyoyo yawaitira accident iyoyo vachitosiya vanhu vaiva vanga vatakura kuti vange vari pasport so that manheru pavanodzoka he can identify kuti nepapaitikira ndochokwadi andisho kuvanza ipi ndobva vadzokera kusport kwekwe nemapurisa muri kunzwa saka zvakaita ndi zvekudai so motikari yavo iye yavaenda naye kunoripota kumapurisa iye tererai munzwa iyoyo motikari iyoyo one mupurisa akatouya akatogara chi kupassenger city kufront nababa then the other car yemapurisa ichiteera motikari yamudhara kumashure vakatedzana saka pavakauya kumba manheruka takatoona motikari idzo dziri kumashure vachiendera vese kusini ndopavakatiudza kuti chii ndatsika munhu by accident baba ndobva vaendaka kunhinguku kusport kwacho vasvika pasport paye paye votarisa kuti aa ah, ah, mapurisa akatoona mutumbi wacho kuti hauna musoro mapurisa akatoona zvese kunoti shuwa paitika accident even motikari yacho payakasvika kumapurisa handiti yange yakasimashwa hwindo they could see kuti it was involved in an accident but vese ivavo baba pavaipomerwa mhosva zvandakuudza izvezvi hapana kana one akakwanisa kusumuka kuti ataura kuti aiwa zvechokwadika accident ndakaiona hapana you know why vanhu vezano vanga vakavenga mudhara vakangwara strek thats exactly the same story iri kuitika kuna president ramaposa

saka you find kuti vamwe vanhu vakanga varipo nguva yacho iyoyo 94 kuti vakwanise kuti no chidarikiri ari innocent vamwe wacho vanenge vafa futi hazvizikanwa muupenyu a good example of one person who was a very key witness wekuti ainge akasova zvinhu izvi nekukurumbidza nyaya iyi was baba vemwana uyoyo akatsikwa akadimbuka musoro vaiti matsika mwana wangu matsika mwana wangu ave by the time nyaya iyi payakazoburitswa later after some years that old man had long died iyoyo yakaita headache kuna mudhara because he was actually the very person who could have helped to exonerate him much quicker then futi accident iyoyo payakaitika autopsy yazoitwa motikari ikamboimpaundwa kuvid uku doctor akaita autopsy wacho akainzoprova pachena kuti it was an accident achitarisa huro yacho zvese kudimbuka kukaita musoro clear clear guess what angatowa kuamerica kuchicago if i remember very well kana ndiri wrong some of my relatives muri kuziva nyaya dzekuhigh court because i was there i think my father paid a lot of money for that doctor to fly all the way from america so that anouya oita authenticate zvechokwadi i was there makore akudhara 1994 ndini ndakaita autopsy and sure it was an accident chidaike haana kuuraya ndo zvakatobatsira kuti baba vangu inini vaitwa exonerated but guess what musi wavakanzi vavo vanobva vasina mhosva nambokutaurirai pafirst video ndokapaye pakabuda pana ndichikudzai baba kuti nyaya yacho hainambobuda kana pafront page yakabuda papage four kana kadikidiki so kakaiswa pakona so kunzi chidarikire found not guilty yatopera havataure zvese zvandiri kukuudza izvi saka zvakwamuri eh, maviewers to believe me or not zvakwamuri iwill never force you kana muchifunga kuti for the rest of my life muchange muchingondijaja muchiti ndine ropa well i can't force you but you know what god is my witness inini muchindifungira izvozvo mwari wacho anenge achingokuprovai wrong ndichingobudirira nekubudirira nekubudirira because mwari principle yake iri biblical haablesse pane ropa unless its the devil blessing but in my case im a man of god ainini mwari anondida ini ndosaka ndiri mupenyu kana pamakandiona nekusimba kwandakaita you were wondering kuti how come im still strong makanga anoa kuti ndakaisirwa poison neshamwari yandandaziva for 22 years madoctors akataura kuhama dzangu kuti poison yatorova makidneys zvese nenhingi neliver its too late chidaika hapa isina upenyu ndikaramba inini ndikakota mahealing scriptures and god healed me so since then my life has never been the same iam no longer that tendai wakudhara uya saka i know what iam talking about iam a miracle iam a living testimony so how can god bless munhu akaita fanika inini ondipa second chance kana ndine ropa mumaoko azviiteka you cannot continue to blame me ini chiziva chokwadi rega ndikuudzei imi saka zvakabatsira izvo zvoti baba vangu vaitwa exonerated dai muri vamwe ka kana muri muchinwa imo mukadhumana mdhara fabaka just go and apologize to him greet him and say amdhara ah, we are very sorry for the way that we used to think of you kungofungira munhu zvisiri izvo that man eh? me vamazive garai pasi navo so start discussing business with my father you be amazed neknowledge yavainayo even though it may be old school but munhu akavhurika pfungwa munhu anoziva he even got a degree pachinoe university even at his late age iyoyo that's my father for you just go and sit down with him and just discuss business you will see unobva wega uchitobvuma kuti amana ah mudhara chidarikireka tandichingomondera kure tichingomufungira kuti haaite its only because you see him from afar on some of you maitondiona inini i remember vamwe vachipa macomments ekuti he ndakafanana navan choga nechi nechi but yet you know kuti its an insult kwandiri mavideos angu inini they are energetic because i'm a dancer i was inspired by james brown i was inspired by michael jackson ya yeah, ndakainspire i was inspired nemany people so when i perform funzai vakambona malive shows angu even when i come to zimbabwe to do shows andiite zvekupinda pastage zvezve ndakaleza no no no no my last performance in zimbabwe was kuhicc 2018 ndisina ngobvira ndambopublishwa kana mubepa benjamin uh, benjamin uh, i think nyandoro he was the promoter wokubatsira vamacheso kuti vatengese 100000 cds in one day ndiye akandibatsira paakanzwa kuti im in the country four days before show yaitwa pahicc ndobva andikumbira kuti ndiende ndichinzwa kuti kunana mukomba vanetsa kunana haifa uku mashasha ndichitotyawo mukomba yacho because ndanonzwa kuti vane mbiri apa ndiri kungopefoma ndiri one ndisina kana even band ndishandisa backtrack ndobva ndavaisira mazimbabweans muzezuru kwete yayekudhara iyeyi uenderanoka nenguva nguva iyoyo yange iri house music saka oskido wekuno kusouth africa the popular south african zimbabwean uh, celebrity ndiye akandiproducira that instrumental nunguru pachuru pachizezuru aa vhunzai vakaona show ndakapinda pastage ndine vhevhe ndikarova show ndikati kazwai mazimbabweans muripo here uko mazuva anga awanda aiwa aiwa ndiri kuzviona vari kumusoro uko imbirei muchidairira nhunguru pachuru vanhu vakadzika vanga vakagara pasi vakazara padance floor those who had that show kana muripo palife pana baba taurirai vanhu ava handisati ndapera ndopera chi 2018 padhuze apa energy iripo zvina mwari mukati izvi dai pasina kunamataka ndainge ndakafa kudhara ini ndainge zvisina kumbubvira ndabudirira ini but ndakaziva kuti ii ukaita ukama namwari pane mabenefits aunowana as a christian youthfulness strength ability to think right divine connections kunjengeswa mumiedzo yakaipa nekupuwa divine protection ndimwari ava ndosaka ndatora confidence neboldness yekuita face this issue yababa vangu head on pasina kutya and i challenge all those vanoda kuramba bring it on ndiripo pano mwana wafaber edmund chidarikire mhofu yemukono maramba kukundwa vokwasadza dete gobvu rinodzipa mwana vakarova mombe neshamu ikamuka most of you you know kuti kuchikoro tairohwa kana usingagona kudetemba muchiita subject yeshona saka those who come from that background you know what i'm talking about hardcore ahoyi macombrades ahoyi mazimbabweans ahoyi vagari vemuchinhoyi chokwadi ngachitaurwe right saka autopsy yakaitwa zvikatoonekwa kutoti shuwa shuwa munhu yaakadimburwa musoro kuzowanikwa kwemusoro mumotikari inzwai handida kutaura iveve ndikati pavakabva kunoripota kuchinhoi vaakudzokera back paaccident scene mushure mekunge mutumbi waonekwa usina musoro vakasiya vanhu vaive vanga vainavo vakagadha paitika accident ndikakuti imimi mupurisa akagara kufront seat aina mudhara vachidzokera back kuaccident scene vasvika kuaccident scene kwekwe mapurisa anga ane motikari kumashure pamwe chete nemupurisa anga akagarira mudhara ndo vakatanga kuita sei kutarisa kuti musoro wacho waenda kupi bo zvakaitika handingazvirambe vangoitawo munyama wekuti waaccident yakadaro but semunhu ari business man kana panga pana vanhu vaitaura zvakaipa zvotonzi ahonai ah, manje ndosaka ndakuti dai zvakaitika kune munhu asina mari adimbura munhu musoro neaccident kana kuti musoro wadimbuka neaccident maiti kudii hapana bepa raitaura nezvazvo but nyaya iyi yakazonyorwa seven years later yange yakaitika 1994 because maenemies kana vachikurukiraka vanokurukira vakangwara they will trace back kubva kumashure kuti hapana here pawakamboita go against the law ko maaccidents awakaita chii chakaitika kuti ah hena ro akaita accident pakanzi pakadimburwa munhu musoro rova yemunhu uyu ndo mabudiro akaita nyaya saka zvakwamuri to believe me do, do i even look semunhu ane ari kuafitwa nengozi kana ndimiwo do i even look like that how come god has blessed me and how come god is still blessing even masiblings angu mwari ngaatibatsire tisave nemweya wokungopomberana mhosva right saka vari ipapo mupurisa uya uya vakutoda kuti vasimuke vachienda mutumbi we usina musoro watoiswa mukofini yeye yesimbi mupurisa uya ndobva anodzokera pasiti paanga akagara pai pai paakagara kudaro ndobva atonzwa kuti aa patotonge ndiri kutonge ndabata bvudzi remunhu ndobva auza a ah! nguva yese yatabva kuchinho iye tichidzoka bheki nechine chii this head was under the seat saka muri kuona neimpact yena ichitaura yekuti yakapwanyika remember ka front screen rese reri ndorakapinda mukati memotikari saka kureva kuti munhu ipa akarohwa ka musoro wakapinda mumotikari but remember zvinoitika in seconds hapana wee yekuti you can do slom yekuti okay hwindo rarova iwe kakakakaka hona musoro uri kudimbuka uyo kakaka ine slom hakuna zvakadaro its just seconds zvatoitika ndopavakazaiwa tazouwana musoro wake mazvona ndochokwadi mufunge mazimbabwens handina zvimwe zvinhu zvandingakunyeperei saka nyaya iya yakazonoripotwa kumapurisa mapurisawo vakaitawo witness kuti zvechokwadi bcause tarisai muone if my father had actually cut off the head of this person how can he be so stupid to have that head underneath the seat and have the guts dzekuenda kumapurisa and have the guts dzekuti mupurisa agare pasiti ipapo pekuti pane musoro and musoro wacho futi was not actually hidden zvekuti kuvigwa uyu muri makaum do you understand what i'm trying to say zvakwamuri to believe me or not but i have to deal with this issue for once and for all otherwise ka ndakamirira mhuri yese kwachidarikire vese vekwachidarikire vanoramba vachingopendwa nesame nhingi brush hakuna zvakadaro zvinhu zvedu zvikuti fambira isu hatina munyama isu god is opening doors for us ah you don't know us that's why you judge us ndosaka maona naye kutumira mamwe mapost ekuti you know my name but you don't know my story because munondijaja nepatv nemasongs amunonzwa nenhingi ne, ne, ne Eh, whatever videos dzandakaita kudhara zvogara mumind menyu mani kuti thats what i am like in real life mokanganoti aiwa pacamera paipai kuactor

mwari aambotadza kukuita kuti mubudirire principle iyoyo yekubudirira haise kwachidarikire chete ndeyemarudzi ose even a muslim asingabelieve in christianity you know most of them are very rich ana dankota vaya vaya vari kungoshandisa same principle futi yehard work which is called delaying the principle of gratification delayed gratification yekuti you must pay now and then play later so if my father did that to pay now and play later and made money ah imhosva here kubudirira siyai vanobata mushonga vaite zvemushonga siyai vanoromba vaite zvekuromba iwewe don't be in that category work hard mwari ava havanzika ava vanoziva chokwadi ava imi vanoona chokwadi and kuuraya ikoko muchiuraya vanhu muchiita sei ngozi munongoiziva inorowa zvese nehuku neeverything hazvina kuitika kwachidarikire it has never ever happened and if all oh, i've got sisters in canada sisters in the uk sisters in the states brothers and hama dziri kuna naamerica kwese uku vane kalife kavo kavari kuita mudiaspora and muzimbabwe macho imomo mune hama dzangu futi dzirimo vane kalife kavo kavari kuita havasi kukwangwaya because they are hard working they took from their father so what is it saka kana zvarwadza kudaro then what ewa hatingarembe tichita please everyone remember in life ka kana pamacomments ari kuuyaya i cannot expect everyone to be positive with me nditozviziva pandida rimwe rinotosimuka ringokanda so kungokanda onzwa because zvirimo vanhu vaona kana jesu chaiye anga akamakwa so you can't expect everyone to love you dakukupa imwe nugget yekuti the reason why we suffer much pain and agony it's because we expect to get from people only what god can give us we expect to get from people only what god can give which is unconditional love ayoyo inobva kuna mwari iyoyo yeah and if you've got a lover or whoever your husband has girlfriend whoever who loves you unconditionally atoinspire wana mwari otherwise through human effort it's, it's impossible mazvona saka isi sino expect vanhu vatide vatinzwisise vamire nesu aiwa kani vanhu ava vanochinja ava vanojaja ava vanokumaka ava vane jelas ava ava kuti ubudirire ava vanofanira kuona uchitambura iwe kana zvaka takaimba kuti vanofanira vachinoa ndakapfeka mamvemve e eh, vanhu ndozvavari so you have to embrace that reality kuti vanhu vese havana mwoyo yakanaka kune vamwe vanhu vakaipa kunze uku vanzwa vane mwoyo yakaipa zvokuipa zvezve kweta vane mwoyo yakanaka but ziva kuti vane mwoyo yakanaka they are very rare havawanike manga manga ndakambotaura last time ndikati a ah, ngwarirai pamashamwari apa pane three types of people i took this from the sermon ya, ya bishop td jacks so iwill never claim kuti its my own original teaching iwill be honest with you vakataura bishop td jacks vakati kune inonzi constituency chirungu chiri broader haisi nyaya yemaelections

once victory has been attained you don't see them saka mistake atinoita manje ndeyekuconfusa manje shamwari inonzi constituency inoda kungogena kwauri neshamwari inonzi comrade yekungoti ingori newe temporally tofunga kuti its a confident the third type is very rare inini in my life handina kana mafriends anosvika 10 inini vanonzi maconfident kana pahama dzangu chaipo chaipo handina kana hama dzinosvika kana seven dzinonzi maconfident ndokwanisa kusumudza zvigunho zvangu izvi and mention a few confident is very rare uyu ndewekuti whether hot or cold they are there for you some of you you know this these ones are there for you through thick and thin warwara vanouya kuhospitari kuzokuona wasungwa wapinda mujeri vanokuvhizitira zvinhu zvakakukanya uyo zvakakupresa vanokupa words of encouragement havakurorere pasi even kuhama kune vamwe vakadaro maconfident saka vanhu ivavo vakoshe sei gare nevanhu ivavo zvakasimba because vanhu ivavo vane rudo one of my other confidence ndatongoona zita rabuda apapa rekuti ngulube yes pastor ngulube thank you so much pastor makandiguruma maindiinvita kuchechi kwenyu kuafm ekuchinhoi ndichiparidza shoko ramwari masundays ndikaunza amai vangu mukavasimudza pamberi pechechi you even prophesized about my father iye zvino i am very very close with my father i share the word of god with my father i phone my father he phones me we talk we communicate zvakanga zvisingaitike nguva iye chingonzi magitare magitare but mwari hanzi aive madziva ave mazambuko mwari anochinja zvinhu with time im glad ndoda kukutendai pasangulube makandiguruma kuti ndizive mwari afm yese thank you so much ndakaguruma muafm ndakaguruma muzayoja zayoja thank you so much and i also want to thank bishop noah pashapa liberty life center church yeah together neshamwari yangu Temba Muliswa who is now a big politician nguva iyoyo inini namukoma Temba Muliswa taenda tese kwaBishop Nawo Pashapa we were all mentored and as a friend kuna vaTemba Muliswa we together taitogara kuHatfield kuya even sometimes muchurch service taigona kudaidzwa naBishop Noah Pashapa saka you will find kuti mukoma Temba Muliswa is also a friend of mine and I'm always respectful to him saka ndine background ekwandakabva kune kwandakabva nevanhu vakandisimudza munyaya dzekunamata ndosaka mwari andipawo this unction neboldness yekuti ndiende pasocial media ndigadzirise nyaya yezita yekwachidarikire right ehe musoro wakaenda pasi pesiti ndozvitaura yes the accident happened in seconds and it so happened kuti it went there and vakaona kana tichiti pasi ka hatitaura nyaya yekuti kuti vanga vakapfekerwa don't try to give people that impression anga angori manheru mupurisi akagara pasiti ipapo zvekungogara zviya saka unenge usingafunge zvakawanda muri kungofunga kuti kune accident yaitika muri kuenda unozozvidiscover vasvika ikoko saka autopsy yakataura pachena kuti it was an accident asi kapazoburitswa nyaya iyi it was now years later veduwee when my father ka vanga va, va i think from being uh, sorry my bad pavakaita mayor vakazopromotwa kuita executive mayor vakazobva ipapo vakaita a eh, member of parliament from mash east vakazobva ipapo vakaita governor vakazopedzesera vabuda manje apapa vari minister of state for mash west saka here is a former mayor an executive mayor a member of parliament a governor a minister of state a former teacher a businessman who has got family all these in one person that's how multidimensional my father was but anyway iyoyo ndomboimira ndozvakaitika panyaya yenhingi iyi yamainzwa yemusoro weanzi musoro mumotikari and everything yes accident yakaitika ndakumbotaura ndakati dzikisire voice i also need to cool down uh, i realize that also ndiri kuwanawo nhingi ma ma ndingati chii um, macomments wo ari kundiencourageawo but of course i must also accept anenge ari negative because ndozvandambotaura zvesvo ndikati aiwa maopinions enyu ndeenyu handina simba ini rekukuchinjai kana musingade kugamuchira chokwadi chandiri kukuudzai ah then hapana umwe munhu achakwanisa kuchitaura because ndongomirawo pamberi pamwari Because tarisai mooneka, the Bible is very clear. Nothing is hidden in the eyes of God. God sees everything. So even as I'm speaking to you right now, kana ndichitonyepa ka nditori pataiti namwari para handina need yekuenda pasocial media ndichinyepera mafanzi angu nevagari vemuchinhoyi vandinoziva kuti vanoziva baba vangu changondirwadza apa ndichekungoti cheveka imi can you imagine kurarama life yekuti uchitofamba so kana ukapfekawo suti yako yakanaka ukapfekawo zvako zvakanaka maybe une zimota rako wainaro munhu achitokutarisa so kuti ah chidaira ndeipi ah mndu akacho akaurayaka uyu akomana vanotori busy kungoti fungira zvisirizvo musadaro mufunge hazvina kunaka pamberi pamwari and mwari maitira vanoita manje ndeyekuti muchidaroka vanenge vachingovhura madhozi zvinhu zvichingobudirira muchingoona zvinhu zvichingosumuka imi muri bizi kuti aiwa mushonga mushonga saka munongofa makadaro and mwari unoti bless you because uri kungopomera munhu mhosva usina mafacts imi hamuzoti mapepa anonyepa dakukupai one example yeimwe story yakanyorwa muherald yekunyepa ndakaona imwe yange kanzi anzi by correspondent reporter uona zvavanoita journalist akanyora nyaya yekunyepa ka haise zita rake vanotaura nyaya dzechokwadi vamwe vachaniswa mazita avo but ukanzwa vamwe vachitaura kuti correspond reporter kuda kuvandisa zita rake so pane story yakambobuda muherald yangu inini mazuva andaipisa aya ndandiringe natarenda semunhu ane body hombeka ndozvanzi tendai chidarikire says that he is better looking than tonga yemoyo he said that he is much stronger and fit than tonga yemoyo funge kuda kundivengesa nemafanzi atonga yemoyo kuda kutondivengesa e, tendai chidarikire ndakaita meeting naye eh, takaita meeting naye tikataura tiseover lunch eh, ndopaakandiudza zvese zvaakataura izvozvo izvezvi i don't know why tendai achida kuvhaira so chichi inyaya yatoburitswa mubepa i saka pandakaiona yakandirwadza ini ndini straight kuherod kuya ah ndakaenda ini i asked for the editor in chief ndikati look apa pakanyorwa kunzi correspondent report apa please munhu ndobva anyukurwa munhu iyeye akadaidzwa unosanga achipinda muoffice maeda in chief so ndakatoshamisika ndichitoona face yake sokuti ah, i don't even know this person but anga atonyora kuti akaita lunch neni lunch neni kupi saka ndingokupaiwo maexamples ekuti mukwanise kuunderstanda kuti isi kuti everything zvinobuda mumapepa zvechokwadi manzwa isi kuti everything You, do you hear what I'm saying? It's not everything. Hanzi na hanzi chiko runganga uh, my sister. Hanzi zvatakakura tichiziva ndizvozvo you can't change nhemba. Aiwa no. I cannot change nhema. I can't. But I can change perception. Look, kana muri 100 vari kundiona kana even 10 at least kana ndakaita kana one chaye anondibhilivha aiwa denga rinopururudza iam not expecting everyone to believe me you've got no need you can even be off this ngi and not even view anything kana muchida e eh, you've got no need to believe me iam not fighting nemaviewers ndangoburitsa picture yekuti ndiri kutozviziva kuti pane vamwe vasingafa vakabvuma zvandiri kutaura but when you really listen to me look at me ndichitaura izvozvo izvi munhu anonyepa anoonekwa if you cannot see it through my eyes that i'm telling the truth or you think kuti ndaita concoct nyaya nekungofungira vhunzai vanhu vemuchinhoi mawitness akawanda vanhu vakakura nafaba edmund chidarikire vanomuziva kuti anga ari teacher vanomuziva kuti ane mabhizinesi aakaita before zanu p f saka yenyu yekufunga kuti akazviita mari nezanu p f ngazvibude musoro vakatozopinda kupolitics later vaita mari dzavo saka iyi yekunzi hee akadimbura vanhu musoro hee ane musoro mufriji mamwe yanga angori mastories ekungowedzera vanhu vachingotaura kana yeye ndakunzi yekunzi kamwana kegrade six vakomana yavo vachitaura kuti takaurayana mudhara ani ndakutoda kuti zvakazoonekwa kuti 1984 ini ndandiri mugrade 3 ivo vakomana vava uyu dominic wachoyo anga ari mugrade 5 how can my father befriend a grade 5 child to go and kill a grade 6 ushamwa rwacho unonge watanga papi saka anyway zviri ngori kwamuri um, mwari angokusimbisai ndoda ngokutendaiwo kune avo vakwanisa kunditerera ndichitaura because pafirst part andaita iye ndangoti kwamuri im going to do part two yekugadzisa zvese saka ndinodavira kuti panyaya yenhingi yemusoro wakwadi kwamumotikari ndataurawo to the best of my ability handina rimwe simba rekuramba ndichidzokeza zvandataura zvaakwamuri to believe me or not zvakwamuri kuramba muchita paint my father with a bad name zvakwamuri kuramba muchiti mukaona munhu wese ukachidarikire even achida a business deal motanga mafunga kaviri katatu zvakwamuri kune avo vachazenge vava manew funds emusic yangu kuti makanzwa kuti ndiringehe mwari ndiringe motanga kungofunga zvekuti pane ropa pane ropa ndazvigadzirisa kaizvi saka what more do you want me to say andina simba yekuramba ndichidzokeza the same things over and over and over god is my witness vagari vemuchinhoi is my they are my witness ndakutaurira imimi kuti baba pavakasungwa vakapinzwa mujeri nefirst nyaya yekupomerwa mhosva iyoyi docket rakangodisappear zvisinganzwisisike vakarova more than three days vachirumwa netsikidzi because somebody aive nemabhatani aidzvanya kumusoro baba vangu vazobuda kuzara kwangu akaita vanhu paprison pajeri paipai vachitevera baba vakawanda ndikakuudzai kuti provincial office yezbc tv yekuchinhoi vakaramba kuuya kuzita coverage bcause it was news worth ka vanhu vakaenda vano my father vakanoadressa rally pachinhoi pano beaters industrial stand yavo pakazara vanhu vemuchinhoyi vanovaziva but there was not even a single cameraman wezbc kana coverage yakaitwa hapana not even a single one because vakanzi ivowo musaende otherwise chidarikire zvinozoonekwa nenyika yese kuti aiwa kune vanomuziva ane support yakawanda so it was all political assassination yakaitika deformation of character yakaitika ndoda kutenda mwari kuti thank god

yekuti munhu wese even imimi vacho mune mukana wekutongorova live video yenyu motaura zvamunotaura hapana nokustopai thank god for social media i believe nekubatsirwa namwari because zvinhu zvandinonamatira izvi this issue is going to be settled for once and for all kana kwaitowa vacharamba vachingonditeera vachingoti ha ah, kauraya kauraya a ah, zvazvenyizvo in i don't care mwari achangoramba achingondiblessa tiendera mberi vanondidawo ndomira navo vanondisapotawo ndomira navo even you don't really know me i'm not even a ngi pompous person ini even ndakakura murich family imomo ndaitamba navanhu vekutangwena ndainokanga mhandire navo ndichigara muimba yakanaka pandaienda ikoko ndichinogara navo because ndakadzidziswa naamai vangu vanga vane mwoyo wakanaka eh, everyone says that about their mother yes I'm speaking about my mother vakati tiisisu chinhu chinonzi munhu chinhu chakakosha angave garden boy angave street kid angave munhu upi munhu wese anokodzera kupiwa respect saka izvozvo handimboda kukunyeperei zvakavhura madoors in my life vanondiziva they know me handitsvinyire vanhu ini pamwe munondiona nemafambiro andinoita ayaya ndine mamhasuruka ndine mashoda mahombe saka munhu anenge ane mashoda mahombeka uri bhuruka autombofamba zvinoita vamwe vanenge vasina kusimba bhodhi inenge ichitotaka kuswevhawo so andi maiona uchitoswevhawo so imonoona nekuri moti anozvida anovhaira amuda ah, kundifambe sei mashort acho mahombeka ndindakasumudza kamasimba acho saka ingondinzwisisaiwo mongondiacceptawo kuti aiwa don't judge me from afar speak with me get to know who tendai chidarike is thank god for this social media platform because i'm able to explain myself clearly to you zvakwamuri kuti mugamuchire kana kusagamuchira ahoyi mazimbabweans ahoyi hama dzese dzokwachidarikire i know it was not easy kuhama dzangu makararama life yanga ichirwadza pese pamainge kuti mukaenda kana kumajob interview mukangoti inini ndonzi nhingi chidarikire wakutonzi ah ndeveropa ininowo ndakasafa zvakanyanya nezita iro riri nditone nemamwe mafans vaitondifarira ndofunga pavakabhirivha kuti ndozvakaitika they went away i pray and hope my fans will be revived i'm going to be doing shows and vamapfumo vari kupefoma kuma vari kuma 8 years mukoma tuku vakasvika pakufa vari kuma 60 ini ndiri kuma late 40s why should i stop performing why should i take advice yekunzi chizorora zvapera aiwa ndine nharo ndiripo i love music music is in me to my fans thank you very much learn to separate me from my family issues angu learn to separate my music from whatever you hear i just love music and i love you my fans and i thank you for your support over the years and i also want to thank you nguva ino yamatora kundipa mukana kuti nditaure like this you know you could have been doing something else but matorowo interest in this live podcast ndoda kutenda mwari pamusoro pezvose regai ndingoisa munamato pamberi penyu muchiona baba nezita rajesu kristu tungamirai hama dzangu mazimbabwenzi kwavari kwose whether in zimbabwe in south africa and any other parts in the diaspora zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munhu wese ari kuomerwa mwari kana dai isisu tiri privileged zvedu nedzimwe zvinhu mwari tofanira kufungawo hama dzedu dziripo every day rate reus riruramba richingochinja every day zvinhu zvingoramba zvichioma mwari batsirai mazimbabwens vakwanise kuramba vakasimba vapei maideas matsva ndosaka mwari imi makandigonesa kundite work on a new album rinonzi ready to vote ndosaka mwari makandigonesa kuti ndimbovatumirawo kasample kesong inonzi tese mukati yakanzi cry zimbabwe chinguri takamirira nguva yofamba takamira mwari zimbabwe zimbabwe yanamata mwari kuuya kudai kwamuri mwari kuziva chose muri samasimba zvingave zvipi tayedza zvose pano nepano zvaramba baba ndipeiwo tenzi kana uye

tese tese tateterera zimbabwe zimbabwe yanamata mwari zimbabwe namata hakona kurega kunamata zimbabwe namata hakona kurega kunamata pano paita zvebasa hakona kurega kunamata zimbabwe namata hakona kurega kunamata Handi vose vanokusekerera vane rudo voita semapere kupfeka dewe rehwayana saka zimbabwe namata hakuna kurega kunamata zimbabwe namata hakuna kurega kunamata mwari ngavakudzwe mwari ngavaiswe pamusoro pezvose musambodzokere mazimbabwens kumashure rambai muchinamata zvinofamba chete imi i know its painful but e eh, shingai namwari pose hapana imwe source of help He is the only, only, only source of help. God bless you. Mwana nguya kanaka. Chuchu sasa shitishkana. Kurai chacha. Thank you.